Għalkemm il-veduti ta' Malta jiġbdu ħafna turisti minn barra, kultant tieħu gost tagħmilha ta' turist f'pajjiżek stess. U fl-episodju tal-lum se nlibbsukom kappell tax-xemx u neħdukom faċċata tal-fliegu biex ngħidu kelma ma' Christine Vella, li taħdem l-uffiċċju f'Għawdex tal-MTA.
Pożizzjoni tiegħi hija ta' Senior Head t'Għawdex, nieħu ħsieb l-uffiċċju tal-MTA li għandna hawnhekk. Għandna sezzjonijiet diversi, għandna l-Information Office li jara madwar 60,000 persuna fis-sena. Imbagħad għandna wkoll sections tal-licensing u cash office fejn jistgħu jiġu n-nies iħallsu direttament, naqduhom f'applikazzjonijiet għall-ħruġ ta' permessi ġodda u affarijiet relatati. Imbagħad għandna wkoll is-section tal-infurzar, forsi l-aktar section iebsa ovvjament u li tinvolvi responsabiltajiet. Bħala infurzar niffukaw ħafna biex naraw li qed jiġu regolati l-attivitajiet turistiċi u wkoll li jilħqu l-istandards meħtieġa. Għal dan il-għan isiru Spezzjonijiet fis-setturi tal-akkomodazzjoni fejn għandek farmhouses u appartamenti, setturi tal-lukandi wkoll u guest houses. Ta' kull sena niċċekkjawhom, issirilhom anke dik li nsejħulha reclassification skont il-bżonn u biex naraw li jżommu l-livelli neċessarji. Infurzar ieħor jinvolvi li affarijiet relatati ma' permessi ta' tables and chairs, Eh, gwidi turistiċi fejn ċekjaw naraw li meqet jagħmel guiding huwa liċenzjat mill-MTA u jkollu t-tag neċessarja. Eh, xogħol ieħor ikun relatat eh, diving centers u diving sites dik natuha ħafna priorità lix huwa sport riskjuż, allura importanti li l-istandards kollha jkunu osservati kemm ġewwa d-diving centre kif ukoll fuq is-sit fejn ikunu se jinżlu jagħmlu d-diving. Huwa wkoll xogħol pjuttost delikat għaliex l-officers jkunu joqogħdu attenti ma tkellemhomx qabel ma jagħmlu d-dive pereżempju għaliex tista' forsi tinkwethom jew teċċithom b'xi mod. Ara tistenna sakemm jitelgħu u mbagħad niċċekkjaw il-karti kollha u li kellhom kollox in regola. Dak huwa ftit mix-xogħol li nagħmlu. Għandna xogħol ieħor relatat mal-beach management fejn fis-sajf nieħdu ħsieb il-blue flag beaches u anke beaches oħra mhumiex blue flag u b'mod partikolari ħafna mill-enerġija tagħna wkoll tintefa' fuq Kemmuna ġewwa l-bajja tal-Blue Lagoon. Minn tnejn min-nies li konna naħdmu ġewwa dan l-uffiċċju llum kbirna u għandna tmintax-il ruħ. Kulħadd jaħdem fid-diversi setturi kif spjegajt. Iċ-challenges żdiedu, kif għedtlek, ovvjament la tiżdied il-workforce tkun tista' tilqagħhom ukoll. Huwa ta' sitwazzjon kbir għalina tara dak in-numru dejjem jikber ta' kull sena ta' liċenzji li dejjem jiżdied. U ta' pjaċir ukoll li nnutajt matul din il-medda ta' snin kemm żidna bħala livell ta' prodott, kemm fil-farmhouses, kemm fil-hotels, kif ukoll fis-settur tar-ristoranti, jiġifieri għandna livell, jiena nħobb insiefer u nara barra però għandna livell inħoss jikkompeti tajjeb ħafna anke bħala value for money. Naf ġieli jkollna ċertu kritika, forsi anke minn Maltin għal Għawdex u anke Malta bħala pajjiż li aħna pjuttost expensive, però on the whole nħoss li we offer a good value for money u dan huwa rifless ukoll fis-surveys li tagħmel l-MTA mat-turisti fejn jagħtu feedback tajjeb b'mod partikolari fuq Għawdex. Anke bħal Għawdex bi pjaċir ngħid għandna persentaġġ għoli ħafna ta' repeat visitors u dawk huma kollha indikazzjonijiet li t-turist qed ikun sodisfatt b'li jiġi u b'isib u bl-esperjenza li jkun ħa.

U dak iż-żmien kien kelli f'moħħi nkompli fil-settur tad-diplomazija. Però mbagħad biddilt il-ħsieb anke għaliex dak iż-żmien kien għadna lanqas aħna fl-Ewropa, bħala Foreign Office ma kien hemmx dik id-domanda kbira għar-recruitment. Mbagħad kien ndunajt sirt naf b'applikazzjonijiet li ħarġet l-MTA fl-infurzar, ngħidlek id-dritt kont ftit skeptika, però l-Papa kien inkoraġġieni, applikajt u minn dakinhar 'l quddiem ma ħarġtx lura. Bi żgur l-akbar role model tiegħi huwa l-Papa, li kien ukoll Head of Department, kont immur anke miegħu fuq ix-xogħol u għallimni ħafna, ġifieri affarijiet li jidħlu fik intu qed tikber. b'mod partikolari mbagħad il-valuri li tawni kemm hu kemm il-mama, valuri u prinċipji sodi ta' integrità u onestà. Eh, però nixtieq ukoll minn hawnhekk insellem il-mibki s-Sur Joe Lanzon li miet milux. Eh, meta tħalt l-MTA kien laqani ħafna u beda jenni kien il-mentor tiegħi u kienet dik il-persuna li tatni l-kuraġġ li napplika għal din il-kariga li ħadd. daqs ħdax-il sena ilu u kien jemmen ħafna fija. Neqpa' neqpa' fatti nafulu sal-lum. Minn hawn nixtieq ukoll nirringrazzja u nsellem il-hire management tal-MTA li dejjem tawni fiduċja sħiħa u dejjem sibt is-sapport tagħhom U qatt m'għamlu distinzjoni għax jiena mara. F'dil-professjoni importanti ħafna li qatt ma taqta' qalbek, li tkun determinata u assertiva u li dejjem ma tajtx di diffiċli jew di tidher impossibbli għaliex mill-esperjenza li għaddejt minnha affarijiet li kienu jidhru literalment tista' tgħid impossibbli Saru, għamilniehom, anke proġetti forsi ta' stakeholders privati, tieħu fatti sodisfazzjon tarhom tkun fil-bidu involuta magħhom fil-bidu tix inġiethom anke l-idea u għalkemm ikun hemm challenge kbir tasal għat-tragward u tiftaħ u tibda tiffunzjona. U għaldaqstant dik li żgur li tgħallimt dan snin kollha li inni hawn li qatt ma trid taqta' qalbek, qatt ma tgħid le, qatt ma tgħid din possibbli. Li tkun dejjem pożittiva ovvjament ukoll.
Il-pjaċir f'xogħlha, tgħidilna Christine, huwa grazzi għal kemm hu varju u dejjem jinbidel. Iżda għalkemm ix-xogħol innifsu żgur mhuwiex monotonu, id-diversità tiegħu iġib miegħu wkoll diversi impenji u responsabilità liema bħalha.
Tibda filgħodu u x'hekk. Tħaffef, tlaħħaq mal-ħin biex wasal it-tifel lejn l-iskola u mbagħad neqpa' ġej hawnhekk bil-mixi għax tinsab qrib ukoll. U nħobb ngħaddi nagħmel vista żgħira ġewwa San Ġorġ, il-parroċċa hawnhekk. Ġej nitkellem mal-kollegi, nara x'kellhom xi problema jew inqalgħet xi ħaġa u nindirizza ovvjament l-aktar affarijiet urġenti li jkunu t'urġenza. Nara l-emails u tibda bi xogħol ir-rapporti, l-investigazzjonijiet tagħna, xogħol relatat mal-każijiet tal-Qorti, tkun trid ħafna preparazzjoni. Ġieli konna, pereżempju kellna fil-Karnival għamlu eżerċizzju intensiv biex infittxu Postijiet ta' btala qed jinkrew mingħajr liċenzja u minn b'hekk ġieli għadna għaddejjin b'dak ix-xogħol, ħriġna l-warnings, min ma jottemprax ruħu imbagħad se jkun imiss anke l-multa eċċetera. U taħdem ukoll mal-operaturi, jiġifieri aħna naħdmu ħafna magħhom fis-sens tgħeddukhom, turihom x'hemm bżonn isir, ma rridx nagħti l-impressjoni li tgħid aħna moħħna wara l-warnings u l-multi. Ir-role primarjament tagħna huwa edukattiv u ta' għajnuna. man-nies li jaħdmu fis-settur ukoll mat-turisti ovvjament. Waħda mill-isbaħ esperjenzi tiegħi kienet meta ftaħna dan l-uffiċċju li ninsabu fih illum. Kienu fit-2011. Aħna qabel kellna uffiċċju żgħir ħafna u ħadna dal-post kien xell form irranġajnieh U eventually ġejna hawnhekk u kien kbir biżejjed ukoll seta' jakkomoda influss ġdid ta' ħaddiema u hawnhekk ukoll l-MTA qiegħda turi l-importanza li tagħti lil Għawdex b'dan l-uffiċċju. Esperjenza sabiħa ħafna la dal qalbi wkoll li hija meta rbaħna l-ewwel Blue Flag ġewwa Għawdex kienet ir-Ramla l-Ħamra u sussegwetement ukoll meta ġibna l-Blue Flags ta' Ħandoq ir-Rumien u wkoll ta' Marsalforn Bay. Mhuwiex dejjem faċli li ssib dak il-bilanċ bejn l-impenji tax-xogħol u wkoll l-impenji u d-doveri tal-familja. Però matul iż-żmien titgħallem tipprioritizza u dejjem Timpruvja fuq it-time management. Din għalija hi kwistjoni ta' time management, kemm tippjana u li tagħraf il-priorities. Anke jiena xogħli skont iż-żmien tas-sena fis-sajf inkun ħabta ħafna, però tqassam il-ġurnata sewwa imbagħad xorta nsibu l-ħin għall-għawm, il-ħin għall-ħruġ u anke l-passatempi kollha tagħna. Lin-nies l-oħra ngħidilhom li jekk forsi f'xi sitwazzjonijiet tħossukom li. trid taħdem aktar jew trid tipprova ruħek aktar, ma tridx taqta' qalbek jew tħalliha tinkwetak. Inti persuna, taf il-performance tiegħek kif sa fejn tista' tasal, tagħmel ħiltek kollha, ladarba tagħmel ħiltek kollha, tkun iffukata fuq ix-xogħol u determinata, ir-riżultati għandhom jiġu.
U issa li wasalna fi tmiem id-diskussjoni tagħna, wasal ukoll il-waqt li ngħidu saħħa lil Christine u naqbdu l-aħħar vapur lura lejn Malta.

Il-Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lill-Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.